Ha khensa ku va mpfule channel ya Matimba Emanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni lava ku khumba mhaka leyi ya ku vekela xitina a xitandini xintshwa or ku vekela xitina a ka xitandi xa n'wana wa jaha loko a huma muti a ya tiyimela a mutini wa yena or n'wana wa ntombi loko hi ku ku vekela xitina. Ku vekela xitina ku vekela vatswari va jaha or va ntombi i mi nge ni rhanga hi la mi kuma ku ni na nsati na vana ni huma xitandi ni byela vatswari ni ku vatswari va mina se ni lava ku yini ku ya tshama a ximutanini xa mina vatswari va ta endla yini va ta famba na mina se loko ku sungula ku akiwa va fika va fika va yini va vekela xitina ka yindlu yaleyo ni nga lavaka ku yi aka. Loko swi nga ri tano kumbe va fika va yini va fika va cela hi piki kambirhi ka nharhu va fukula misava na loko ku ri ke ni i n'wana wa nhwana i huma xitandi a ni ma swi tiva ku vanhwanyana va masiku lama lava ti tirhelaka swilo swa vona swi famba kahle a va nga ti tirheli wa endla yini wa suka a ya tirha a ti lavela ximutana xa yena nakona vatswari va yena va ya va fika va yini va va vekela xitulu. Loko ku ri ke ni vatswari hinkwavo hi vambirhi va lovile malume or hahani hi vona va yi va va ya vekela xitina laha mutini luya wa wena hikuva mundzuku ka siku loko ku va na minandzu ku humelele hi vona va fanele ku va ta laya mutini luwa na ku va va yini va ta va ta vikela mikwembu ku mikwembu ntukulu wa n'wina hi loyi i tshama la mi n'wi sirhelela ka valala ka swilo leswi hinkwaswo. na vatswari loko ku ri tano va ta na vona va ta endla tano xikombiso mi kuma ku sweswiwani na suka ni ya ni ya xava yindlu ya joni un'wana yi ta ku xana vatswari va ta va ta vekela xitirha kumbe vatswari va ta vekela njhani xita hi ku yindlu yi herile vatswari va ta kwala jaratini leriya ra wena va fika va va cela kambirhi ka nharhu ku va va endlani va vikela mikwembu ku mikwembu yi kota ku sirhelela kwala mutini walowo i nga kona. hi swona leswi va endleni va khale a va swi endlisa xiswona na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'wina vanhu vo tala va swi tirhisa leswaku so hi ya hi ya vekela xitina van'wanyana va ta ku hayi n'wana wa hina hi luya i hume xitandi vurhongo byo sungula ku va a byi tlela laha ka xitandi lexiya vatswari van'wani va endla yini va famba na wena va fika va xuxa laya. va tshama kwala until vusiku loko yi ku vo ma one o clock or two o clock ya navusiku swi ya hi ti-family ku van'wani va na timovha kumbe van'wani va hava van'wanyani kumbe va fika va tshama exitandini until dyambu ri ze ri pela loko vo ma eight o clock ivi va va famba kwihi va tlhelela kaya mara va suka va endle va suke va endle mihivahivani yo karhi na ku va va vikela yini mikwembu ku wena ku i kona kwala mutini walowo. Se ku vekela xitina hi swona hi vulaka swona sweswo ku yini va ta va ta vekela mukwembu ku ntukulu a nga ha ri kona le kaya i na ximutana xa yena ku va ta kota ku ku sirhelela vusiku na na nhlekani ku vekela xitina swi na nkoka vanhu va ka hina hi nga swi nyadzi a ni ali ku mindyangu yin'wani vatswari ku na ku kokelana kokelana na vana mara meka sure ku i hlohlotelo vatswari va wena va ya va ya endla va ku vekelela xitina wun'wanyana i ta ku okay ni ake yindlu yi hela. vatswari a va tangi va ta vekela xitina kumbe a va tangi va ta cela a va ta i fika i tshama na vona i vulavula na vona i rhumela vakulukumba va vulavula na vona va ya va ya va ya vekela xitina or va fika va cela misava va endla mihivahivana leyi endliwaka i ku endla i ku va va tiyisa muti luwa wa wena va wu sirhelela a hi kuriseleni xintu xa hina xi ya mahlweni. because vanhu vo tala hi dlaya hi dlaya hi xilungulungu hi rivala xintu xa hina hi rivala ndhavuko wa hina hi rivala lomu hi humaka kona na swi tiva un'wana i ta sola i ta ku na jamuka na fa father or ni endla yini mara loko u fika i tshama na vatswari va wena i va vutisa swivutiso xana ku vekela xitina swi sivela yini va ta ku byela hi ku van'wani vatswari i ta kuma ku va ku i ye a kandziya mutini wa n'wana yena a nga zanga a vekela xitina that's why mi kuma ku i khome hi mavabyi or wa hlanganahlangana or ku na mabadi man'wani ma n'wi humelelaku because a nga yanga a ya vekela xitulu a mutini wa n'wana wa yena na khensa ku va mi landzela channel ya Matimba Emanuel Maloyi YouTube channel danko.